Helo, croeso i Lyon, ni wedi teithio i'r dde dwyrain yn Ffrainc o fy sai, Maurice Patchell wedi croesi'r sianel. Croeso i Ffrainc am y tro cynta, shwd oedd y daith? Ie oedd e'n iawn, diolch yn fawr. Ie. A chimo be, ni yn Lyon, sef canolbwynt coginiol Ffrainc, felly y disgwl yw bydden ni yng nghanol yr ogle, garlleg, caws, falle bach o sosiso, ond y gwirionedd yw ni yng nghanol stad ddiwydiannol. Ddim falle be o ti'n disgwyl, ond mae'n pwysleisio glamour byd teledu. Nawr ti wedi croesi'r llinell, Rhys. Dyma be sy'n disgwyl i ni gyd. Ie, yeah, oedd e'n... Um, Mae'r ma gwely'n ddigon cyfforddus, ddo. A mae hynny yn beth pwysig. Right, ni yma i drafod rygbi, wrth gwrs. Yr un tîm i Gymru a drechodd Fiji, dim newidiade o'r gêm gynta, falle dyna oedd rhai yn disgwyl yn erbyn Awstralia. Eddie Jones 'di gwneud tri newid, y pennawd yw bod Carter Gordon allan fel deg, Ben Donaldson mewn. Ni chlywir o ddyn sy 'di ennill Cwpan y Byd ddwywaith gyda Awstralia, Tim Horan. A ni hefyd mynd i drafod, wel o bosib drychineb y gystadleuaeth. anaf erchyll i Antoine Dupont yn erbyn Namibia neithiwr. Croeso i Allez les Rouges! Reit, sawl un falle yn disgwyl mae yr un pymtheg fydde'n cymryd y cae a drechodd Fiji, rhai yn cael eu gwobrwyo am y perfformiad. Falle y pwynt i drafod yw rhaid bod Dewi Lake, y cyd-gapten ddim yn chwarae. Cyn i ni glywed sylwadau Rhys, gadewch i ni glywed

uh, for you know, 65 minutes did exactly what we had planned and prepared for. I, I don't think we got enough credit for the way we played against Fiji. Right, Rhys, fi'n meddwl bod e'n fwy o bwnc trafod achos bod e'n gyd gapten. Dwi'n siŵr bod ti'n gytuno am Ryan Elias yn, yn heiddi ei lle yn y pymtheg cynta, ond nes ti dy hun rhag gweld, neu O bosib, dioch yn fawr. Wnaethon ni sôn am y ffaith falle mai Dewi fydde'r unig newid i'r tîm yma. Ges ti dy synnu? Um, ie, yeah, i feddwl, fel ti weid, am beth i'r ffaith bod e'n gyd gapten ar y garfan, um, a bod nhw wedi cymryd neu wedi cam, neu wedi rhoi cam o sort of, ymddiried yn y ffaith fydde fe yn ffit pan fydde'r gystadleuaeth yn dechrau. Ti'n teimlo falle bod e hwnna'n cyfrio blaid Dewi Lake, ond, ond eto i gyd, ti'n bod, oedd Roedd Lais yn dda uh, pan ddath e mlaen ac yn dda pan ddath e ddechrau erbyn Fiji a, a mae'n siwmerig i Dewi yn amlwg. Um, does neb yn dod i cwpan y byd i Pido Ware, a does neb yn dod i cwpan y byd i Pido Ware yn y gem y mawr, a mae hwn yn gem fawr yng, yng nghyd-destun y grŵp ac, ac yn yr ymgyrch gyfan. Felly, ie, um, yeah, siŵr bod e'n siomedig, ond on eto i gyd, dyma le mae, dyma le mae Dewi yn dangos sort of, fel mae fe'n arwen o ran paratoi y grŵp a, a mae'r swydd nawr yn swydd wahanol iddo fe, na falle tas fe'n paratoi'i hunan, mae fe'n gorfod gwneud yn siŵr bod pawb arall wedi paratoi ar gyfer y her ddydd Sul. Eto i gyd yn swydd bwysig. Wedodd e bod Elliot i falle'n cynnig fwy o egni off y fanc. Ti'n meddwl bod Ryan a Dewi'n fwy tebyg fel chwaraewyr? Ydyn ni'n gwneud synwyr i ti o gwbl? Ie, yeah, fi'n fi gwybod beth ti'n weid fanna. Mae ma, um, ma Gatlin yn amlwg gyda lot o ffydd yn Elliot i off y fanc lle Dyna oedd ei rôl e pedwar mlynedd yn ôl uh, yn Japan. Fe oedd yn, fe oedd yn eistedd ar y fainc i Ken Owens pryd ni, ac felly falle bod e wedi dod yn rhywfaint o arbenigwr um, yn dod oddi ar y fainc yn y pum yn yr hugen diwetha yna uh, yn, yn llygyd Warren Gatland. Ti'n sôn am pedwar mlynedd yn ôl, oedd o ti'n rhan allweddol o'r fuddugoliaeth yna yn erbyn Australia. Mae lot o'r un chwaraewyr yn chwarae, mae lot o brofiad yn nhîm Cymru, 855 o gapiau, 455 yng ngharfan Awstralia, felly mae hynny'n pwynt amlwg. Pa mor debyg ti'n meddwl fydd y gêm o ran arddull, o ran sut maen nhw'n mynd ati i guro'r Wallabies? Um, Wy'n credu nath, nath Fiji dangos y ffordd really, o ran i, i ymdrech amddiffynol nhw yn do, o'n nhw'n arbennig ar y llawr yn, yn atal Australia rhag cael pil cloi um, ac yn dwgyd y bel neu'n cael ciciau cosp. Felly, yn amlwg, mae hwnna'n rhywbeth fydd, um, fydd Cymru wedi drychyd arno a A fi'n credu, ni wedi gweld yn barod gyda, gyda George Ford y gallu na i gadw'r sgorbwrdd i, i symud. Um, so syna ni ddim bod Neil Jenkins wedi bod yn dweud wrth Dan Bigger, wrth Gareth Anscombe sydd ar y fainc am biti um, gwerth gol adlam. Um, ond wi'n yn gwybod faint ti'n gallu rili really darllen mewn i perfformiad peder mlynedd yn ôl. Gret oedd mae hyn a hyn o chwaraewyr yng Ngharfan Cymru wedi bod yna a wedi profi ac yn gwybod beth mae'n gymryd i giro Australia yng Nghwpan y Byd. Ond eto i gyd mae hwn yn dîm holl o wahanol gan Australia. Dim ond doi o'r pymtheg yna um, pedr mlynedd yn ôl sy'n chwarae iddyn nhw yn, yn, yn yr olwyr. Felly, ie, yeah, wi'n gwybod, I mean, mae'n outgo gret i fi. Um, gol adlam i dan a gol adlam i ti. Felly, mae, dwi'n meddwl mae hynny dal yn berthnasol yn diwedd. y pwynt na bod rhaid ti cadw... Ie, yeah. a mae ma gemau mawr cwpan y byd, mae rhaid ti adeiladu pwysau ar y sgorfwrdd. Yeah. Mae'n gret adeiladu pwysau gyda Bill yn, yn dyddwylo di ac adeiladu pwysau o ran y tiriogaeth, ond yr unig pwysau sy'n rili really gwasgu tîm yn y pen draw yw beth sydd â ti ar y, beth sydd â ti ar y sgorfwrdd. A mae ma fe'n ma fe driffwynt hawdd, os lyci di, dyw'r sgil i hunan o gael y triffwynt ddim yn hawdd o gwbl. Mae oriau, oriau o waith yn mynd mewn i fe, ond pan ti'n meddwl, just eistedd yn ôl yn y poced a cico, cico bêl dros y pist. Mae fe'n swnio'n rili really hawdd, ac, ac, ac dim modd amddiffyn e, really. Ond i bai bod ti'n gallu seto um, pobl i, i sort of arbed y cic, neu i, y naw i chaso y cic o'r lawr. So, um, yeah, wy'n wi gweld nawr bod ni'n symud tuag at falle gemau dim pwysicach, ond y rhai felly fydd yn, fydd yn penderfynu lle mae pobl yn benni lan yn y grŵp, welwn ni bach mwy o'r tactig yna. Newn ni siarad am dîm Awstralia yn y man, ond jyst, o'n i'n edrych ar tîm Cymru a ni'n meddwl pa mor wahanol yw'r tîm mae i'r tîm oedd mas yn Africa o dan Pivac. Dwi e ddim yn wahanol iawn, mae'r pac yn weddol debyg. Mae ambell newid clir, mae ni wedi sôn amdano fe ar y pod o blaen, mae Gatlin wedi adfywio gyrfa Gareth Davies a Aaron Wainwright yn un arall. Mae'n amlwg yn ystyried y ddau na fel chwaraewyr gwerthfawr. Ti'n meddwl mae Mae newidiadau bach mae Gatland yn neud yn gallu cael effaith enfawr. A beth ti'n meddwl i nhw? Ac o'n i'n siarad i Gareth wythnos ma, oedd e'n gweud mae'n feistr o baratoi ei dîm ar gyfer achlysuron enfawr. Ti wedi cael y profiad na? So, mae fe, ma fe yn, mae Gareth yn llygad i lef yna yn dweud hwnna, ond wy'n wy credu bod, bod e wastad yn, bod pawb yn ymwybodol, er bod nhw'n methu darllen Warren Gatland fel cymeriad, mae pawb yn ymwybodol beth sy'n ddisgwyliedig, a, a fe'n dda iawn yn, yn adeiladu rhyw narratif yma tu ôl y llen i ffwrdd o'r wasg. Ambell waith mae fy nyn yn gyhoeddus hefyd, ond tu ôl y llen ag, ag just ymysg y garfan naratif o beth mae'r wythnos yma'n mynd i drychyd fel a chi bo, um, dyw'r gwrthwynebwyr fel ddigwyddodd e yn erbyn Lloegr i ni chwe gwlad 2019. Mae Lloegr yn gwybod, mae Lloegr yn credu maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd i droi lan, ond fi'n gwybod pwy sy'n troi lan. A, a just fel adeiladu ar, ar sort of hunan hyder yna, ambell waith mae fe'n ambell waith mae fe'n rhoi roced i rhywun yn dawel fach a ti'n gweld sbardun o hwnna, ambell waith mae'n rhoi roced i rhywun yn go gyhoeddus ambell waith mae fe jyst yn rhoi braich rhwng rhywun a dweud ti'n mynd yn oce okay fan hyn a, a mae fe'n ma fe dda iawn mae, mae EQ a mae emotional intelligence e, uh, yn, yn, yn uchel iawn a mae fe'n gwybod beth sydd angen ar bawb yn y garfan. Un arall sy'n dda'r creu naratif tu ôl ac yn sicr o flaen y wasg yw Eddie Jones. Mae wedi bod yn bryfoclyd iawn yn siarad â newyddiadurwyr Awstralian ddi-flewyn ar dafod heddi. Ffordd yn amlwg o falle codi'r pwysau o sgwyddau ei chwaraewyr, ond mae'r pwysau arnyn nhw, yn dywe. Maen nhw wedi ennill un mewn saith eleni. Cymru, ti'n mynd mewn fel y ffefrynnau? Ie, yeah, a fi'n credu dyle Cymru ymfalchio yn y ffaith maen nhw'n maen nhw'n mynd mewn. Maen nhw wedi perfformio yn erbyn Fiji, sydd wedi dangos mai nid um, just ffliwc oedd y perfformiad roedden nhw mewn yn erbyn Cymru. Maen nhw wedi mynd yr wythnos yn ddiweddarach fel ni'n tybio fe ddeu'n anodd i nhw wneud, ond wnaethon nhw fe. Um, a wy'n wy credu bod eisiau Cymru fod yn, yn dim ond dim ond uchel i llais ac, ac yn gwneud sŵn mawr yn bit i'r ffaith maen nhw'n disgwyl ennill a bod nhw'n ffefrynnau, ond, ond wy'n credu bod e'n bwysig bod nhw'n cydnabod hynny. Um, a mae'r pwysau i gyd ar Australia, Eddie Jones yn, yn gwybod hynny. Ti'm yn hyfforddi ar y lefel ucha cyhyd yma fe wedi wneud a bod ti ddim yn gwybod bod, bod disgwyl i performio, ond carfan ifanc falle bod e'n mynd mas yn y wasg i trio dweud rhywbeth sy'n mynd i gymryd y pwysau off, off, i, uh, off i chwaraewyr ifanc e. Mae syniadau mentrus dy fe, hunches fel petai, weithiau maen nhw'n llyddiannus, weithiau dyn nhw ddim. Mae'n timlo fel, so mae wedi dewis garfan reit ifanc, Ti'n meddwl bod 25 o'r garfan yn chwarae mewn cwpan byd am y tro cynta, lot 16 dy llai na deg o gapiau, a mae di, ni wedi trafod hwn, mae wedi dewis mas o'r ifanc. Ti wedi dechrau'r 5 gêm blaenorol, dwi e nawr ddim yn dechrau. O, o, o, o, fel sbo Eddie nawr yn dangos fod wedi gwneud camgymeriad. Mae Ben Donald sydd yn dod nôl mewn, dwi e ddim wedi dechrau i, i, i Australia chwarae Cymru hydref diwetha. So quite yn deall Be mae fe'n ei fyna? Wi'm yn credu gael ti Eddie Jones byth yn cydnabod bod wedi gwneud camgymeriad, neu ddim yn cydnabod yn gyhoeddus, dy byth. Timlo fel bod sawl un yn cydnabod hynny. Ie, yeah, mae ma, ma, ma lot o gyn chwaraewyr um, y Wallabies yn uh, wedi bod mas yn y wasg yn, yn dweud ac yn, ac yn gofyn bron o bod yn pledio gyda Eddie Jones beth yw'r beth yw'r plan mawreddog yma sydd gyda ti achos ni'n weld e ar hyn o bryd. Mae'n mae gofyn lot Mae'n gofyn lot o Ben Donaldson, achos dyw chwarae maswr ar y lefel yma, dim ond rhywbeth ti jyst yn gallu cwmpa mewn i'r crys a dod yn ôl mas ohono fe, a wedyn falle fan hyn fan draw ni di ware fel maswr, mae rhaid ti fod yn y crys trwy'r amser. Mae fe'n anodd fyd ar Carter Gordon, achos mae fe wedi teimlo'r holl ffydd yma, mae Eddie Jones wedi gefnogi fe'n gyhoeddus hyd yn hyn, a wedyn gym dyngedfennol yn Cwpan y Byd, a mae fe jyst i sticio fe ar y fainc. a ni'm yn gwybod beth mae wedi weid wrtho fe, yn amlwg, um, yn, y, yn, y, yn y stafelloedd newid, ond mae yn gyhoeddus, dwi e ddim yn drychyd yn beth positif iawn. Weithiau dwi'n meddwl Gredi Jones, mae'r fath o berson, rhaid ti'n cael dy gyfle a wedyn ti'n colli fe, a welwn ni ddim o fe to mewn Cris uh, Wallabies, pwy a oer. Ond fi eisiau gofyn ti un am gapteiniaid Awstralia fed. Maen nhw newid i capteiniaid, yn aml iawn, ni wedi gweld chwech yn yr wyth gêm diwetha. Neil Hatley ei hyffordd o'r sgrym yn dod mas wythnos ma yn gweud, chmo fe, sdim ots, mae lot o arweiniau dyn ni yn y tîm, sdim angen yr un capten ym mhob gêm. Ti'n gweld y synwyr yn hynny? Wy'n wy gallu gweld, mae, mae wastad criw o arweinwyr, um, a wy'n dweud yna fel yna, achos mae pawb yn arwen rhyw ben, ti'n bod, pan bod y ti'r bel, neu ti'n ti dod lan gyda penderfyniad, neu ti'n neu ti um, siarad lan mewn cyfarfod fel oedd, fel oedd um, Priest a fi'n sôn nôl yn Gyrdydd yn beth i'r y plan ar gyfer yr wythnos. So mae pawb yn cael eu cyfle i arwen. Felly chwaraewr mwy profiadol yw'r yw, yw term gwell. Um, a wy'n gallu gweld, really, na i gyd yw'r captain, yw ffigur yma lle mae pawb yn gallu fe'r, ffoc, fe'r ffocws efe yn ystod yr wythnos a fe yw'r llais cyhoeddus ar gyfer y garfan. Um, Ond eto i gyd, tibod, ti yn drychu'r rownd stafell newid, mhrofiad i pan oedd Alun Wyn yna, ti'n drychu'r rownd, ti'n gweld yr arweinydd, mae parch, mae fe'n ma fe fawr, mae personoliaeth mawr dy fe, mae fe'n fawr yn gorfforol, a ti'n drychu draw, a ti'n meddwl dyn nhw, wel, ti'n mae parch pawb fan hyn, ni'n gwybod bod parch pawb yn gwrthwynebu'r gan Alun Wyn, um, a falle does dim yr un elfen hynny neu'r un sort of, dim starstruck, Ond yn seicolegol, mae fe just rhywle yn cefn dy ben di yn biti uh, y gwrthwynebwyr. Oedd Awstralia'n wan yn erbyn Fiji, di ildio 18 cic gosb, nifer uchel dros ben, lot yn sôn am ardal y dacl, lle ti'n gweld y gêm yn cael ei hennill? Wel, ti ddim yn mynd i ennill dim gêm o rygbi yn cael dy gosbi deunaw o weithiau. So mae hwnna'n rhywle sydd rhywun o dacluso. Fydd, fydd Cymru'n amlwg yn teimlo bod nhw'n mynd i gael um, penderfyniadau positif o'i safbwynt nhw gan y dyfarnwr ymwedig yn ardal y dacl. Oedd Fiji'n arbennig fanna wedi sôn yn barod, cystal wnaethon nhw amddiffyn. A fi'n fi credu, fi'n fi swnio fel record, sy'n stuck am beth i'r gêm gicio a pa mor bwysig yw hwnna, ond chwa, na fi roi lot o bwysau ar Australia gath twy sofa i gais e off cic uchel, neb yn hawlio'r bel o safbwynt Australia, um, a twy sofa yn codi'r bel ac yn carlamu 40 metr i'r llinell gais, a ni'n gwybod cymaint o bwyslais mae, mae Neil Jenkins a Warren Gatland yn rhoi ar y ar yr elfen hynny o'r gêm a'r sgiliau yn yr awyr. A mae, a mae gan Gymru feistr uh, yn Liam Williams yn, yn dod mlaen. Mae Bigger yn gallu cwrso ciciau. Mae Cymru di newid i tactegau rhywfaint o'r lle mae'r ysgellwyr yn cwrso. So, yn draddodiadol, um, mae ysgellwyr yn cwrso lan yr ystlus. Ond mae tîmodd nawr falle yn, yn amddiffyn yr ochr dywyll yr ryc os lici di. Felly mae bwlch ar ochr agored y ca. So mae Cymru wedi symud i esgellwyr nhw i chaso bach mwy lan y 15s a'n cael gwell llwybr mewn i'r bel. So um, sy'n ni ddim os, os wneud hwnna barhau.
So Tim Horan played Wales seven times, won seven times, Tim. So clearly you're the man Eddie Jones needs to be leaning on this week. Um, Australia's stats aren't

Discipline's key uh, and also go out and express yourselves and go and have fun and get the DNA of the Wallaby jersey back again and that's, that's get into another quarter final. Oh Tim, you got me excited. Diolch yn fawr, thank you very much. Symudwn ni mlaen i drafod Antoine Dupont. O'n i'n gwylio'r gêm yn erbyn Namibia yn fyw. Oedd hi'n dacl uchel, oedd hi'n ergyd erchill, oedd hi'n garden coch. Ar lefel bersonol, mae'n dorf calonnus, mae'n golled enfawr i Ffrainc. Faint o golled, Rhys? Wel, mae wedi colli Ant Marc bryd yn do, ac felly mae fe gyd yn dibynnu nawr os allan nhw gael Ant Ant y Pont nôl yn ffit rhywle yn y gystadleuaeth yn, yn cymryd yn ganiataol bod nhw'n mynd i sort of, symud ymlaen mewn i'r cwarteri a'r rowndiau cynderfynol. Mae'r mae gystadleuaeth ar ei cholled os nag yw Anton Dupont yn chwarae. Mae lot o'r eiliadau o thrylith yn rygbi'r byd, dim jyst y gystadleuaeth yma, a dim jyst yn rygbi hemisffîr y gogledd, ledled y byd rygbi, Anton Dupont sydd yn ynghanol i, really. Chi'n drychyd ar uh, cyfryngau cymdeithasol, ar, ar highlights reel, um, ar skits bach sy'n mynd mas fyna, Toulouse fel arfer, a Anton Dupont a Entamac yn ei chanlu'r ddoi dîm a, a Ffrainc yn amlwg, felly mae fe just, mae fe mor siomedig, ond mae fi'n credu mae fe'n Mae fe'n gwedd newid y gystadleuaeth yn ei chyfanrwydd 'na pa mor bwysig yw e i'r tîm Ffrainc yma. Mae mae'r gap rhwngto fe, mae mae mewnwyr nesa' sydd gan Ffrainc i ddod mewn yn chwaraewyr arbennig ond mae'r gap rhwngto nhw a Dupont yn enfawr a mae bron a bod fe yw yw calon ac enaid y tîm Ffrainc 'ma. Gafodd e, wel, anaf yw e yw yw foch. Mae posibilrwydd galle fe chware beth bynnag. Ni 'di gweld rhywun fel Brad Barritt yn cael... Dyw e ddim yn mynd i trial ailadrodd y term technegol ond posib bydd e'n gallu chware gyda'r anaf o bosib yn gwisgo rhyw fath o gap. Gan fod y gêm 'na yn y chwarteri yn fwy na'r gêm yn y rownd gyn-derfynol reit so ni'n gwybod, ni 'di sôn am y ffaith tebygolrwydd yw fydd De Affrica neu Iwerddon yn gwynebu Ffrainc neu Zeland Newydd. Ti'n meddwl bod e'n newid pwy fydde un o'r tîm yna moyn chwarae? Achos o'n i wedi bod yn sôn am y, yr awelgych ym Mharis, pwy sy'n mynd i guro Ffrainc yn y Stade de France. Ond ti'n meddwl nawr bydde well gyda Iwerddon chwarae Ffrainc na Zeland Newydd? Ie, yeah, o bosib fydden nhw. O bosib fydden nhw, achos o'n i'n um, gweld Ronan O'Gara wneud cyfweliad gyda, uh, Jim Hamilton, gyda Jim Hamilton yeah, am, am bwysicrwydd Anton Dupont i'r tîm Ffrainc yma i tîm Toulouse, ond on bod ti just methu so, dadansoddi beth mae fe'n mynd i wneud nesaf, mae fe, ma fe jyst yn gallu wneud a creu rhywbeth allan o ddim byd a bod e'n bod e'n grif fel rheng ôl ond yn chwim fel asgellu o'r fath o beth. So, falle, falle bod e yn, a, a fi'n yn credu fydde Iwerddon yn... Fi'n yn credu fydde Iwerddon yn, yn becso pwy fydden nhw'n ware, achos bod nhw wedi gallu meiddi'r ddoi dîm na um, yn, y, yn y blwyddyn diwetha yma. So, ond fi just yn teimlo mae ma francament yn fwy gwan heb fe yn y tîm. Ac wrth gwrs, mae'r Alban yn y grŵp 'na, fydd sawl ar banwr falle'n hyderus bod nhw'n gallu curo Iwerddon, felly cawn weld. Ond dwi'm yn meddwl daeth unrhyw beth da o'r gêm 'na neithiwr, oedd hi'n record o fuddugoliaeth i Ffrainc. Ni 'di gweld sgôr tebyg rhwng Seland Newydd a Namibia. Ydyw e'n broblem i'r gysadleuaeth? Wel, mae fe'n ma fe anodd dweud hynny, yn dweud, achos ti'n drychyd ar timoedd eraill fydde'n cael ei sort of labelu'n tier 2, a does dim byd yn eilraidd yn beth i, i hymdrech nhw a, a, a, a popeth maen nhw'n ma nhw rhoi mewn i'r gêm. Um, ond mae Uruguay wedi gwneud yn arbennig, a Uruguay yn arbennig 4 mlynedd yn ôl. Portugal yn erbyn Cymru, neb yn disgwyl i nhw fod mor gystadleuol beth o'n nhw. Felly, Mae fe'n ma fe anodd sort of, dweud bod nhw i gyd yr un peth, achos mae'r two fan rygbi um, uh, Pacific Islands wedi bod yn, bod yn enfawr fyd. Fi'n credu, a mae mwy i hwn na just mae eisiau nhw ware y tîmoedd mawr neu'r tîmoedd traddodiadol mawr yn fwy aml. Mae rhaid i roed rhywfaint o arian a infrastructure a hyfforddiant a a system proffesiynol o gwmpas y tîmoedd yma, fel bod nhw'n gallu dyblygu. Os ti'n just yn towlu arian at y dra... Neu, os ti'n os ti just yn dweud, right, chi'n mynd i ware'r crysau dion yn fwy aml, o gret, ond os nag i ti roi rhywbeth er mwyn bod nhw'n gwella wrth ochr chwarae'r crysau dion yn fwy aml, wedyn does dim gwelliant yn mynd i fod. Nawr, fi'n gwybod bod Phil Davies wedi wneud stint gyda Namibia, nath e doi cwpan byd yn nhw, a mae fe nawr yn director of rugby ar gyfer World Rugby. A mae hwnna'n rhywbeth mae fi'n gwybod bod fi'n yn, yn, yn meddwl lot yn biti fe, am bod fi'n passionate iawn yn biti fe, ond bod, os mae eisiau mwy, ond dyma'n hyn a hyn o arian sydd, a le ti'n, wyt ti'n neud 2 neu 3 tîm i fod yn really um, gystadleuol, ar draul y tîmoedd eraill, neu ti'n rhannu'r arian yn gyfartal a falle ddim yn cael yr un effaith o gwbl ar draws bob tîm? Na, dwi'n meddwl bod ti yn, yn llygad dy le fanna, achos dyna beth yw'r gwahaniaeth o safbwynt Fiji, yw'r drua, yw'r ffaith bod rhywun wedi buddsoddi yn y drua, maen nhw'n chwarae'n Super Rugby, maen nhw'n chwarae rygbi gystadleuol. Felly, dwi'n meddwl mai Fiji yw ar hyn o bryd llwyddiant y twrnament os maen nhw'n mynd trwyddo i'r cwarteri go bosib bo achos cryf i weld nhw'n chwarae yn y bencampwriaeth rygbi yn y pen draw. Reit, Rhys, diolch yn fawr. Fi mor, mor gyffroes. Ti'n teimlo rhywun peth? Genuinely yeah, mor gyffroes. Ie, yeah, mae fe. Mae pawb yn ymwybodol pwysigrwydd y gêm yma i Gymru, ydyn nhw? Right. Wel, Tim Horan yn gweud, dyma yw gêm fwy Awstralia yn ei hoes broffesiynol. Dw i'n gweud bod e'n gêm eitha pwysig yn ail oes Warren Gatland. Fyd, fyddwn ni'n ôl wrth nos nesaf i ddad yn soddi'r cyfan. Diolch am wylio.